Illum se nitolbok biex iżżomm id-distanza. Mhux ħabba l-virus, dak hemm ħaddieħor li jista' jtik il-pariri. Jien ħa ntik il-parir iżżomm distanza minn dawn l-affarijiet. Number one, jekk inti taf illi hemm ikel id-dar jew fejn toqgħod u dan huwa ikel illi faċli tmur għalih u taf li mhux qed jagħmillek il-ġid, bħal ngħidu aħna għandek ħafna pakketti, deżerti, illi dawn meta ma tkunx taf xi taqbad tagħmel, jew inkella meta inti mdejqa jew biex tiċċelebra tmur għalihom, U b'konsegwenza t'hekk wara tgħid ara ara naqra kif kif erġajt kilt, x'erġajt kilt, kemm erġajt kilt. Mhux qed tgħinni di fl-aspettattivi tiegħi illi nkun aktar b'saħħti, aktar healthy u aktar fit. Mela żomm id-distanza minnhom billi, kemm jista' jkun ma jidħlux id-dar. Għaldaqstant dak li għandek u li forsi għadu magħluq, tih karità. Il-food bank, ara inti. Imbagħad l-importanti li ma jerġax jerġa' isib ruħu id-dar billi terġa' tmur tixtri. Mela żomm id-distanza. Minn dak l-ikel u x-xorb li mhux qed jgħinek, number one. Number two, di tinstema' daqsxejn qawwija u jista' jkun li tkun tinvolvi iż-żmien u anke ċertu saħħa anke mentali min-naħa tiegħek. Żomm id-distanza kemm jista' jkun minn dawk in-nies li mhux qed jgħinuk. Mela, jekk tkun persuna li pereżempju tgħidlek Ow inti, xi waħda għamel b'idejk mhux tajba qiegħda tiekol li tixtieq, darba ngħixu ta, kul u tpaxxa minn hawn għal ġol-kaxxa, Però inti taf u qed tħoss il-bżonn li tinbidel? Dawk in-nies, kellimhom bil-kelma t-tajba darba darbtej, Isma', bir-rispett kollu, jiena nifhem illi inti tarani tajba forsi, imma jiena naf x'nixtieq f'ħajti. Nitolbok illi ma toqgħodx twaqqagħni kemm jista' jkun, ma ttiniex iktar lok illi jiena nagħmel ċertu affarijiet illi naf li mhux jagħmluli ġid. Issa jekk kellimthom darba darbtej u xorta ma tantx qed jgħinuk, prova naqqas il-ħin li daw in-nies tqatta' magħhom u prova naqqas id-drabi li tiltaqa' magħhom għax kif jgħidu, it-tuffieħa l-ħażina tista' tħassar it-tuffieħ l-ieħor li jkun hemm madwarha. Speċjalment jekk dan ikun kwistjoni ta' klikek ta' ħbieb. Jekk kull meta pereżempju noħorġu dejjem ħa nsibu ruħna nixorbu u ħa nsibu ruħna nġibu take away u jiena nixtieq li jkolli figura aħjar jew jiena nixtieq li ntejjeb saħħti, eħ, jekk ma' din il-klikka dejjem qed nagħmlu Dawn in-nights out naqra goffi, nafu aħna illi kif ħa nħossuna u kif ħa nidhru mhux ħa jkun ideali, allura forsi wasal iż-żmien illi minn dik il-klikka tkun aktar viċin ta' dawk in-nies illi jgħinuk iktar milli jfixkluk fl-ambizzjonijiet tiegħek ta'. U dan mhux qed ngħidu hekk biex aħna naqtgħu l-ħbieb, imma li nagħżlu il-ħbieb jew li nagħżlu fejn immorru ma' dak li jkun jew għaliex le, noħorġu forsi anke bl-ideat aħna illi ngħidu aħna isma', M'għandniex bżonn, ħa nivvinta, ta' illi kull weekend noħorġu nixorbu, pero' weekend minnhom għall-mod tal-kelma ħriġna matul il-jum, gawdejna x-xemx, morna mixja twila u wara minna ħadd ma kellu saħħa joħroġ u forsi l-weekend ta' wara noħorġu nixorbu mbagħad, ma nafx. Il-varjetà pero', bla dubju ta' xejn hija tajba għall-moħħ ukoll, plus ħa tgħinek iżżomm id-distanza mill-alkoħol u minn vizzjijiet u anka minn ikel illi mhux se jgħinek fl-iskopijiet tiegħek. It-tielet distanza nixtieqek iżżomm illum hija d-distanza fejn did-darba ħa nitolbok anzi illi tnaqqasha, id-distanza mhux iżżidha f'dan il-każ, id-distanza tiegħek bejn l-eżerċizzju u int. F'liema sens? Mela, jekk issibha bi tqila għall-mod tal-kelma, illi tagħmel eżerċizzju filgħodu, biex tagħmilha aktar faċli għalik, ħa nitolbok illi tlesti l-ħwejjeġ f'idejk. Jekk pereżempju tippreferi li tagħmel l-eżerċizzju dirett wara x-xogħol, ħu l-ħwejjeġ miegħek fil-karozza. Ħalli inti tbiddel u tmur għall-exercise tiegħek dirett wara x-xogħol. Jew inkella pereżempju qabel ix-xogħol. Mela, again, il-ħwejjeġ kienu hemmhekk lesti biex inti biddilt. Fil-ħwejjeġ tal-isports, wara bidliet fl-uniformi u erġajna morna lura għax-xogħol jew erġajna bdejna l-ġurnata tax-xogħol li jmiss. B'hekk qed tagħmilha aktar faċli għalik illi inti tagħmel l-eżerċizzju billi naqqast l-affarijiet li jfixkluk, bħal pereżempju, U issa trid nagħżel x'se nilbes, għad irid ngħaddi l-uniformi, ara li jkollok li jkollok kollox lest mil-lejl ta' qabel idealment, ħalli nerġa' nirrepeti, id-distanza bejnek u bejn l-exercise tkun dejjem iqsar u tkun dejjem faċli. Nawguralek is-saħħa!